Nibda ringrazzja talli għadek sidina tiegħi talli ġej fuq dan il-podcast u nixtieq nibda dan il-podcast billi eh, insaqsik il-mistoqsija li tinsaqsi lil kull minn poġġi dak is-siġġu. Eh, Ejda ħaġa in ġenerali dwarek u l-irwol tiegħek fil-klab. Mela, għandi 39 sena, il-involut fil-kumitat 8 snin issa, bistedina ta' Joe Fenech dak iż-żmien. Ħadt daqsxejn ta' żmien biex iddeċidejt. Iddeċidejt fil-pożittiv u llum il-ġurnata m'għandi l-ebda ndima tar-responsabilità li kien tani ta' uffiċjal tas-seramenti, responsabilità li ġġib magħha responsabilitajiet oħra. Sewwa. Semmejt il-Joe Fenech inti. Xi tgħidli fuqu bħala persuna, bħala President, xi tgħidli fuqu in ġenerali? Jata ħafna iktar milli stennejt. Żiemel. Insejjaħlu jiena. Dejjem irid u jagħtina kargi differenti u jistenna li nonorawhom bis-sħiħ f'isem il-membru. Da fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol li nagħmlu aħna mhux għalina u għar-rep biex inżommu l-isem tal-klabb tagħna għoli imma biex lill-membru nagħtuh l-aqwa servizz possibbli u trasparenti. Għax nemmnu ħafna fit-trasparenza hawnhekk bħala klab. Sewwa. Għall-mistoqsija li jmiss ngħaqqad żewġ aspetti milli semmejt inti. Inti semmejt li r-rwol tiegħek huwa ta' uffiċjal tas-serramenti u semmejt il-membri wkoll. Forsi għal dawk il-membri li mhumiex familjari ma' kif jaħdem il-klabb hawnhekk jew forsi għal dawk il-membri li jixtiequ jsuru jafu daqsxejn iktar fuq dan l-irwol. Kif taħdem eżatt is-sistema fis-sens inti X'inhu l-irwol tiegħek? X'inhu l-irwol tiegħek tagħmel kull nhar ta' Tlieta u Ħamis meta jiftaħ il-club? Mela, l-uffiċjal tas-serramenti jirrikjedi li ovvjament iżżomm kuntatt kontinwu mal-membri. Mal-membri. Nirċievu ħafna emails ta' kuljum, ikunu ġifieri qegħdin jistennew risposta. Memberships għaddejjin b'mod kontinwu, speċjalment fl-ewwel tliet xhur tal-istaġun. Sewwa. Fejn ikun hemm ħafna entużjażmu għan-nies, min biex jissieħeb bħala membru, min biex jitla' jara xi partita Ħaġa oħra, il-karga ta' uffiċjal ta' saramenti mbagħad matul iż-żmien issejret din il-karga, ġiebet magħha responsabilità ta' assistent segretarju u assistent segretarju internazzjonali għax imorru flimkien dawn. Imorru flimkien. Jiena rajtha diffiċli biex nagħmilha ta' uffiċjal ta' saramenti biss mingħajr ma nassisti lis-Segretarju u lis-Segretarju Internazzjonali. Allura mbagħad kont ingħatajt dawk iż-żewġ kargi wkoll għax inti trid iżżomm kuntatt lokali mal-membri u internazzjonali ma' Juventus fejn jidħlu tesseramenti u talba ta' biljetti. Sewwa. All right. Nagħlqu daqsxejn dik l-introduzzjoni hemmhekk u nimxu iktar issa nitkellmu fuq il-Juventus in ġenerali. L-aħħar logħba rbaħna kontra l-Ispezia tlieta bi tnejn B'żewġ gowls minn żewġ żgħażagħ li dawru r-riżultat u l-ewwel gowl kien skurjat minn żagħżugħ ukoll, ma qabel nitkellmu fuq dan, x'dehnek mill-partita inġenerali? Għadni bid-diżappunti. Għadhom qas għaddew 24 siegħa u għadni diżappuntat immens bil-blokk psikoloġiku li l-plejers għandhom. Għax nemmen li din l-iskwadra allavolja m'għandhiex xi livell tekniku partikolarment għoli, Nemmen li hemm klabbs oħra fis-Serie A li għandhom livell tekniku ogħla minn tagħna. Xorta nistenna li wara ħames partiti għal inqas ituna daqsxejn iktar pjaċir. Anka bħala mhux neċessarjament bħala riżultati biss anka bħala logħob bħala volontà fil-ground qalb. Qed nara qed nara faqar, nara faqar minn dal-aspett u nistenna li Allegri jaħdem ħafna fuqha din il-ħaġa. Lamidilla Allegri, Jista' jkun li dan il-faqar fil-mentalità li qed tgħidli huwa r-riżultat ta' bidla fil-kowċ ta' kull sena għal dawn l-aħħar tliet snin? Jista' jkun li t-tim mhux qed ikollu ċ-ċans li jadatta u li jidra l-kowċ innifsu? Naħseb jiena li l-plejers li jirritorna lura Allegri kienet xi ħaġa li laqgħuha tajjeb. nemmen jiena. Jien naħseb li kien żball sentejn ilu li għamilna l-għażla ta' Sarri. Mbagħad l-għażla Pirlo ma konvinċitniex laqqas. Però ejja ngħidu ingħata opportunità dan ħada li dispjaċini li Pirlo jisnaħlejna sena. Għax inti la darba ssograjt li tagħti opportunità lil kowċ ġdid fjamant. Qisek wara sena tneħħih mill-ewwel, ma tikkonfermahx biex forsi tirrimedja u hu jkompli jibni fuq dak li għamel fl-ewwel staġun, naħseb li kienet li kien żball ieħor. Imma l-iżball oriġinali kien naħseb jien li poġġew lilu in the first place. Issa li ġie lura Allegri, li ġu jien ngħid għalija ħadt ħafna pjaċir kont, ħadt ħafna pjaċir. Jien ukoll jiġifieri. Stennejt, stennejt li l-level tal-iskwadra tarġa' togħla, mhux ħa ngħid bħalma kienet tliet snin ilu, allavolja ta' tliet snin ilu l-aħħar sena ta' Allegri kienet diġà qiegħda tindika li kien hemm li kien hemm li kien hemm inżul downfall. Imma stennejt li l-iskwadra tirreaġixxi għall-wasla għall-wasla tiegħu. Liema liema reazzjoni s'issa għadna ma rajnix, mhux billi rbaħna l-partita tal-bieraħ tlieta bi tnejn, b'ħafna tħanżiegħ però tedqis lill-avversarju. Kien tim li l-objettiv tiegħu l-istaġun huwa biex isalva. Il-Juventus, il-Juventus l-objettivi tagħhom huma huma tutt'altro differenti ħafna u qegħdin qegħdin qegħdin ngħomu hemmhekk nofs il-klassifika l-isfel ħames partiti. Ma nixtieqx li dan il-podcast jiġi jinstema' negattiv għax għax insert għajna qed nagħmluh fil-ħames partita wara 60 sena ma nibnew staġun ħażin hekk. Imma nistennew reazzjoni ma' Sampdoria, issa Sampdoria għadhom kif tilfu erba' b'xejn ma' Napoli, kapaċi jieħdu d-daqq huma wkoll u s-serve ta' Ġika jgħid. Inkompli fuq l-aspett tal-Ispezja. Semmejt l-ewwel jiena kif bdejna li l-gowls ġew skurati minn tliet żgħażagħ. L-ewwel wieħed kien żgur jaf minn kien, it-tieni wieħed Chiesa u t-tielet wieħed De Ligt. Taħseb li, u namalgama mal-istatement li għamilt inti stess, fejn għedt li tliet snin ilu kien hemm dik ix-xamma xorta li l-affarijiet ma kinux sejrin sew fi żmien Allegri wkoll. Però għalhekk kont ġej, minn dak it-tliet snin u l-hawn, tliet snin ilu l-hawn, ħadna l-lead, però t-tim illum il-ġurnata huwa kompletament differenti. Huwa tim iktar żagħżugħ u namalgama mal-li għedtlek li skurjajna tliet żgħażagħ. Taħseb li Il-futur ta' Juventus u speċjalment dan l-istaġun ħa jkun determinat b'kemm iż-żgħażagħ iqumu għall-okkażjoni. Iktar milli ż-żgħażagħ l-akkwisti l-ġodda. Issa ż-żgħażagħ kienu akkwisti ġodda imma nistenna reazzjoni mingħand l-akkwisti l-ġodda l-oħrajn ukoll. Għandna average age tal-iskwadra li mhijiex baxxa, mhijiex baxxa biżżejjed. Ma bil-wasla ta' Kean. u ta' u ta' Chiesa u ta' Locatelli. Issa kif sejrin l-affarijiet, nistenna li tal-inqas Chiesa u Locatelli jilagħbu dejjem. Huma żewġ ingredjenti naħseb jiena li għandhom ikunu fundamentali dan l-istaġun għax fil-midfield il-faqar hemmhekk jidher. Fil-midfield. U Chiesa bħala Plejer li jista' jikkrejalek u jsolvilek partita, jiena nxebhu ħafna, għandu ħafna kwalitajiet differenti minn Ronaldo, imma bħalma Ronaldo kien kapaċi jsolvilek partita b'touch. Chiesa għandu dawk il-kwalitajiet ukoll. Mhux qed nara kbir fuqu assolutament imma jien fan kbir tiegħu. Kont wieħed minn dawk ix-xettiċi ħafna staġun ilu meta meta ħadnih. Issa? Ej ej ej, issa jew jew għax kienet minħabba l-esperjenza ta' Bernardeschi mingħand il-Fiorentina wkoll l-istess età qisu forsi kien kont qed nagħmel dak il-paragun llum il-ġurnata kburi ngħid li żbaljat. Sewwa. Kburi ngħid li żbaljat. Chiesa Chiesa naħseb jien għandu jkun il-plejer determinanti tagħna dal-istaġun u li niffokaw ħafna mill-logħob fuqu. All right. Għandna xorti li għandu li huwa ta' età żgħira, bħalma huwa delikt, li fuq wara jidher li għandna problema wkoll inqas gravi minn nofs il-grawnd, però delikt għandu l-plejer li għandna nippuntaw kollox fuqu wkoll. Jiġifieri insa l-gowl li skurja. Difensur ċentrali bħal dak jista' jkun determinanti mingħajr ma jiskurja. Jien mingħand delikt xorta waħda nistenna. Iktar. Mhux kontent. Qed nistenna iktar minn id-difiża kollha. Mhux kontent biżżejjed hija ma' d-difiża kollha inti qed forsi tirreferi għal Bonucci u Chiellini. Għad-difiża in ġenerali, jiġifieri. Għax jiena bħala ċentrali ma' De Ligt qed nitkellem jiena. Għax iżda tħares lejn ir-riżultati, l-unika clean sheet s'issa minn is-sejjes barra tal-istaġun hija kontra l-Malta. Jekk m'iniex sejjer żball, dejjem jisna qlajna go, sakemm jekk niftakar sew. Jiġifieri minn hemm dak l-aspett hux. Iva. Nirreferu għaż-żgħażagħ għandna lil Rogani. Hmm. Rogana ħajibqa' dan il-plejer allura ngħid mhuwiex ħajsib

li jarah ta' kuljum waqt it-taħriġ, ma mhux qiegħed jikkonvinċihom bilfors biex ma jirbaħx post ta' titolari jew inkella jilgħab b'mod iktar regolari, bilfors li dan il-plejer għandu problemi. Issa, ladarba għamilt il-mistoqsija għamiltilha fuq iż-żgħażagħ, l-irrogana ma nistax ma nħallih barra jiena. Sewa. Inkomplu fuq dan l-aspett taż-żgħażagħ u fl-iskwadra u hekk. Ikolli ngħid li ma naqbilx ħajja miegħek meta tgħid li Għandna l-averages tal-iskwadra li għadha għolja. Nafu li Paratici kien ħadem, u Cherubini l-istess, dan is-sajf biex tonqos l-average age, jiġifieri kien telaq Pjanic, telaq Mandzukic u ġew plejers bħal Chiesa, Kulusevski, fin-nofs ġie McKennie wkoll, jiġifieri. Hawn x'taħseb imbagħad li għandu jkun l-irwol tas-senatorji hemmhekk fejn jidħol ir-rigward tagħhom meta tara t-taħlita li hemm fl-iskwadra in relation to ż-żgħażagħ imbagħad li hemm. Is-senaturi għandhom rwol importanti ħafna fid-dressing room, jien meta nirreferi għal senatorji qed nifhem li qed tinkludu wkoll players bħal Quadrado li jisthom numru ta' snin, numru ta' snin. Quadrado huwa player fundamentali u minkejja l-età li għandu għandu jilgħab dejjem. Dawn is-senaturi għandhom ovvjament juru l-way forward lill-plejers fil-grawnd fil-mument tad-diffikultajiet kif jirreaġixxu li inti meta taqla' daqqa fil-grawnd li f'dawn l-aħħar ġimgħat qlajna diversi, ir-reazzjoni mhux dejjem rajnija, speċjalment fit-tieni half meta l-ewwel darba li skurjajna ballun fit-tieni taqsima kien ilbieraħ. Kellna diffikultajiet f'kull partita u r-reazzjoni ma rajnija kważi qatt. Ilbieraħ fortunatament rajnija Ma dak huwa aspett psikoloġiku li Allegri flimkien mal-plejers l-antiki għandhom jaħdmu b'saħħithom kollha fuqha. Sewwa. Taħseb allura mbagħad li alright ħa niġu fuq Allegri issa. Jiena tal-opinjoni sewwa li Allegri kien hemmhekk qabel, dawn fatti huma Allegri kien hemm qabel, l-ambjent jafu tal-klabb. Tgħid li qed tippretendi li tlaqna niġru mill-bidu tal-istaġun? Jiena fl-opinjoni li stajna bdejna aħjar. Issa, inti semmejt l-aspett tal-midfield, eżempju. U namalgama ftit mal-merkato allura hawnhekk. Fil-merkato li sar inti fl-opinjoni tiegħek kien hemm xi Żbalji, sew ġew xi plejers u ma ġewx l-plejers li kellna bżonn. X'taħseb li ġara forsi jew tkella setaħ ġara aħjar dil-merkato? Dan kien merkato straordinarju minħabba d-diffikultajiet finanzjarji li għaddej il-klabb fih. Imma l-biċċa hi li mhux il-Juventus biss għaddejja minn diffikultajiet finanzjarji. Meta tħares lejn il-Manchester United, li dawna sa sena ilu naħseb jiena kienu tarċa taħt il-Juventus, Issa, mhux talli ħadulna lil Ronaldo ma konniex għadna naffordjawh iktar, talli dawn ħadulek żewġ plejers oħra fundamentali f'Varane u f'Sancho u aħna bqajna nħarsu. Aħna ħadna promessa, Locatelli, ma dan għadu promessa. Bħal Moakin. Ma Locatelli għandu l-vantaġġ li saħansitra ssejjaħ man-Nazzjonal u rebaħ trofew importanti. Kien lanqas biss ingħata fiduċja biex biex jissejjaħ. U ma dik ma dik il-barra. Trump għax kellu t-tieni parti tal-istaġun tajb ħafna ma' PSG ta' ġifieri. Ejja ma fil-fatt li Mancini kellu raġun fl-għażel. Kellu raġun il-merkato kien disappuntanti. Anke meta waslu players bħal Locatelli ġifieri. Locatelli waħdu mhux bissejjed. Xtaqt eżempju midfielder ieħor li. Jiena jiena nikkunsidra li nofs il-ground tagħna għandu bżonn intervent massiv. S'issa nafu li l-partita tal-futbol iddur ma' nofs il-ground. Iddur ma' nofs il-ground. Meta aħna għandna nafu li sena, sentejn, tlieta nofs il-ground tagħna l-level tekniku sejjer lura. All right, ġibna lil Arthur. staġuniru. Jiena l-ewwel wieħed għadni ma nikkunsidrahx bħala numru wieħed minnhom għax da xrajna minnu. Għandek raġun naqbel miegħek. Xrajna, konsistenza rajni xrajna ħafna injuries ġimgħat barra li hum bat. Jiena Arthur Arthur kont nagħmlu plejer tal-level mondjali, ma Barcelona kien kien kollu lob tajbin ħafna meta kien jilgħab, mm. però sfortunatament ma laħax il-level mixtieq magħna fejn. Ija, ma rajta stramba wkoll il-Barcelona tal-boħtajna biex Biex ħadu Claire Pjanic ikbar minnu fl-età. Ekku, naħseb nafu wkoll li dik il-transazzjoni kienet waħda ta' eh, kompetezza tnejn huma Vincenza Kodba. Iju, ma dejja sekund tal-Pier ma gawdix ma gawdix mill-fiduċja sħiħa tal-Barċellona. L-ewwel sena ma' Juve kienet diżappuntanti, issa nittamaw li f'nofs Ottubru jidħol lura mill-inġeri dan ungawdu ħsanejju sa tmiem l-istaġun. Eh. Għax plejer bħal Locatelli u bħal Arthur Jekk ikun f'sitt u għarfu nemmen li għandhom jilagħbu dejjem. Għandhom jilagħbu dejjem f'dan il-midfield. Jien personalment minn Rabio u minn Bentancur imxabba. Imxabba, qed nara ħafna nuqqasijiet fihom it-tnejn li huma u mhux jien biss. Determin, konfidenti li mhux jiena biss għandi l-opinjoni fuqhom daw il-pejjeż, issilhom numru ta' snin. Hmm. U l-logħba tagħhom ma tejbuhomx, ma tejbuhiex it-tnejn li huma. Għandek l-irrabja li l-plejer ma jattakkax, profondità ma jfittix, għandu t-tul li huwa vantaġġ ma jisfruttahx. Bentancur għadni qed nipprova nifhem xi kwalitajiet għandu, ara, jirbaħ il-blalen, ħafna mill-blalen jitlef il-blalen jerġa' jirkupruhom. Però irridu plejers aħna li jagħmlu differenza f'nofs il-grawnd. Issa jien nixtieq nieħu ċans Blokatelli u Bartol biex nara daw iż-żewġt il-players k'ikunu fit humiex kapaċi jagħmlu d-differenza. Għax jekk dawn il-players kapaċi jagħmlulna d-differenza, il-logħba tagħna titjieb tista'. U fl-istess waqt nieħdu iktar pjaċir narawhom waqt il-partiti għax ġieli jiġu mumenti fejn jiġu taqbadna n-nawżien qegħdin naraw dan it-tip ta' logħob. Sewwa, allura forsi taħseb li u hemm mill-membri jew kellhom min membri fil-grupp għal minu ta' Facebook jaħsbu b'dan mod, li ehm, Allegri għadu ma sabx ehm, il-11 ideali. Qed naraw l-Allegri jibda bil-4-4-2, Rabio fuq naħa ta' Xelluk u Mekken iġi li labu kol fuq naħa tal-lemmi bħala wingers. Fejn nafu fil-verità li dawn huma jilabu ċentrali. Ta' servi dik il-situazzjoni? Jien naħseb dik hija konfużjoni wkoll. Hu stess, bħalma għamel Pirlo l-istaġun li għadda, Pirlo sfortunatament għamel sa tmiem l-istaġun jesperimenta. Idawwar fil-plejers. Ma tirna xejn żewġ tasti xorta waħda. Nħobb insemmijek. Miraklu sportiv li vera xorta waħda waslu żewġ tasti. Le, għandek raġun, għandek raġun. Ma Allegri nistanna li huwa manager ta' esperjenza kbira. Kallu request minn għand klabs oħra Ewropej. Raġa ġed lil Juventus. Naħseb li ppreparat biżżejjed biex ma jagħmilx xogħol jesperimenta, imma li kull plejer li għandna jsiblu rwol adattat u ideali għalih. Li jista' jagħti full potential hemmhekk jagħtih f'dak l-irwol li jingħatalu. Iva, il-linji ma naħsibx li McKennie u Rabiot posthom jilagħbu mal-linji jiena. Sewwa, semmejt eżempju li Locatelli u Arthur huma għalik skont l-opinjoni tiegħek għandhom ikunu l-żewġ midfielders li jibdew kull logħba. Insaqsik din allura, toġbok il-formation kellha toġbok it-tattika li qed joħroġ biha Allegri fil-ground jew kellha informazzjoni li tgħid kieku noħroġ b'din jiena. X'taħseb is-sistema li qed juża Allegri bħalissa? Jien magħmul. Ma nikkritikax l-għażliet tal-kowċ. Infatti ġieli anke ma' sħabi. Ngħidilhom imma intom tarawhom kuljum dawn waqt it-taħriġ. Da min jaf Allegri kemm jipprova skemi tattiċi differenti u line-ups fit-training sessions ta' bejniethom. Naħseb jien bħalma jista' jiddeċiedi hu kif għandna ninżlu kull partita skont l-avversary li għandna quddiemna, ma naħsibx li nistgħu nkunu aħna. Però meta mbagħad tisimgħu jgħid wara wara wara l-partita mal-Milan li żbalja ċertu bidliet, tagħraf ukoll li Allegri għaddej minn ċertu diffikultajiet għax mhijiex faċli li quddiem il-ġurnalisti tgħid ħaġa bħal dik ukoll. Dan hu issa mbagħad ġie suġġett għal kritika li li hu donnu daħal fi stat konfużjonali wkoll bħalma huwa evidenti li huma l-players fil-ground. Jiena, kif għedtlek, ma nħobbx naħseb kif bdew il-partita missu għamel hekk u missu għamel hekk. Imma nistenna u nippretendi li bil-ħdax li niżlu fil-grawnd kull plejer jimla l-irwol u d-doveri tiegħu tajjeb u ma jkunx traskurat u jisma' mid-direzzjonijiet li jkun kontinwament żgur qiegħed jingħatalu mill-pankina minn Allegri. Żgur għax nafu kemm Allegri huwa Manager, Vociferu li huwa xejn kwiet, Infatti rajni jekk hemm ir-rabja ma' Chiesa wara ftit minn il-partita mal-Milan għax apparentament ma bediex jisma' minnu. Iva. Sewwa. Forsi l-aħħar mistoqsija fuq dal-kapitlu ta' Spezia jew fuq il-kapitlu tal-formazzjoni inġenerali. Allura mela qed tgħidli li minn naħa tgħidli li ma tħobbx tikkritika l-għażliet tal-coach. Però mbagħad, ftit qabel dik għedt li għedt li ma taqbilx li Rabiot u McKennie jilagħbu wide wings. Meta għandek players bħal Bernardeschi li jiena m'għandix opinjoni għolja tiegħu. Meta għandek lil Chiesa għandek lil Kulusevski li dawn ovvjament huma wingers puri. Kif tispjega l-fatt li jibqgħu jilagħbu? Imma trid tikkunsidra li Allegri għadu għadna fl-ewwel xahar tal-istaġun u wkoll għad irid isib ir-rwol ideali għal kull player. Ġeneratur taħseb li qed jipprova. Bħalissa nemmen li Allegri għadu għadu għadu f'sitwazzjoni esperimentali wkoll. Hmm. Qiegħed jara fit-taħriġ ta' kuljum fil-fema tiegħu li ma' players għandhom fejn ikunu fil-ground, però mbagħad ir-realtà hija l-partita. Ir-real partita, jekk imbagħad fuq, jekk imbagħad waqt il-partita ma jrendux bħalma jkun immaġin li ħajamlu. Però ma jiena nagħmel argument ieħor li naħseb li Allegri huwa bravu biżżejjed biex jemmen, almenu hekk jidher, mhux hekk jidher, huwa fatt li eżempju għandek Kulusevski fuq jilgħab fuq il-lemin naturalment u ma tilgħab il-Mekkeni hemmhekk, inti fil-4-4-2. Iva, ma Kulusevski u l-Mekkeni għadhom għadu ma għadu ma jafhomx biżżejjed f'partiti uffiċjali. Ejja nagħtuh iż-żmien tiegħu lil Allegri nittamaw li sadanittant ma nitilfux ħafna iktar punti. Nemmen li Allegri jaf x'qed jagħmel, nemmen li mhux fi stat konfużjonali. Għandi fiduċja sħiħa fih. Nemmen daqshekk anke jiena, ġifieri. Allura nistennew Ottubru jgħaddi. Nittamaw li ma nitilfux. Nerġa' nkellmu f'Ottubru. Għax imbagħad, imbagħad xorta mhux ħa nkun kritiku ħafna tal-għażliet tiegħu. Però mbagħad jibdew jidħlulek ċerti dubji wkoll jekk naraw li jaqbad dieħel iż-żmien fl-istaġun u nibqgħu nitilfu ma naħsibx li nibqgħu nitilfu dil-kwantità ta' punti li tlifna f'dawn l-ewwel ħames partiti. Ma naħsibx li ħa jiġri hekk. Imma l-objettivi tagħna huma li huma issa. Taħseb li jekk bdejna b'objettiv ħa nkunna mmexxuh issa, inbiddluh? L-objettiv li bdejna bih, anke jiena tlaqt bl-istess Jien tlaqt b'ċertu ottimiżmu li allavolja nofs il-grawnd ma tgħejjibniex, meta rajt imma lil Inter iddgħajfu bit-telfa ta' Conte, ta' Lukaku u ta' Hakimi. It-telfa fuq il-karta, eh? Għax milli qed ninnaraw. Ejwa, imma ma konniex għadna rajniehom. Issa qegħdin narawhom u naħseb mhux talli ddgħajfu talli dawn qishom issaħħu. Ekku. Bħalma sa kun naf li wkoll għax in-numri qegħdin ituhom raġun. Ma jien stennejt nistennejt li fl-ewwel ħames partiti ovvjament ma jkollniex l bidu ta' staġun f'60 sena. Speċjalment tlieta mill-ħames oppun avversarji li għandna kontrihom.

Sewa. Hemm għaxar punti għadna f'Settembru jistgħu jiġu rkuprati, però l-iskwadra tagħna sakemm ma jsir ma jsir xi intervent massiċċ f'Jannar u minn issa sa Jannar nkunu konsistenti u nagħmlu serja ta' rekrit konsekuttivi bħalma konna minna ma' Allegri stess, meta konna bdejna dak l-istaġun Ma kienx disastruż bħal dan wara ħames partiti però konna bdejna ħażin. Però kiena skwadra però kiena skwadra aħjar ukoll. Niġri għaliha u Kiena skwadra aħjar. Kiena skwadra aħjar. Jien ma naħsibx li ħajsir intervent mas-sitt xahar mill-Juventus ma jagħmlu hix. Ironikament imordi għaliha, il-bidu li kellna dan l-istaġun huwa fotokopi tal-li kellna dak l-istaġun ukoll. Żewġ draws, telfa u rebħa. jew xi ħaġa hekk jew żewġ rebħa żewġ draws. Imma r-raba' partita konna ħadna rebħa żgur. Fimt? Darba lanqas ma r-raba' ma ħadna rebħa. Imma fis-sens ir-rekord huwa kważi identiku, qed tifhem? U semmejt int l-istess konna minna f'dak l-istaġun. U ġibni għall-mistoqsija li jmiss ġifieri. Jekk tarax similiritajiet u jew jalla jekk taħsibx li t-tim huwa Kunfidenti biżżejjed fih innifsu, Allegri huwiex bravu biżżejjed biex idawwar dan l-istaġun u nilħqu l-objettiv li lkoll nafu biex tlaqna bih fl-istaġun internazzjonali. Allegri kapaċi li l-plejers li fihom jagħti rotta ġdida lill-istaġun li s'issa jidher li ħa jkollna. Però qed naraha diffiċli biex ikollna ambizzjonijiet, l-ogħla ambizzjonijiet għas-Serie A. Jien nħobb ngħid li hu. Le, mhux hekk. Forsi nistama' negattiv, però naħseb jiena. Kif qegħdin naħseb jkollna hija daqsxejn far-fetched li meta naraw li l-avversarji tagħna li qegħdin jiġru ġita diġà telqu jiġru biex aħna naqbdu niġru l-aqwa magħhom. Naħseb naħseb naħseb li jmiss se jkollna ambizzjonijiet ta' Ewropa tajbin, it-tielet post, tielet post, iva. Ma' minn kif jidhru l-affarijiet naħseb li Napli u Inter ħa jispiċċaw dan is-saġun qabilna, qabilna, nifhem. It-tama l-aħħar li tmut. It-tama l-aħħar li tmut aħna nibqgħu nissapportjaw u jalla għandi tort. Għandi nixtieq li nixtieq li jkolli tort ovvjament. Nagħlqu daġi kapitlu fuq Serja u Lig. Champions League. Il-logħba li jmiss fil-Champions League hija kontra Chelsea. Ehm, l-aspettativi tiegħek fil-Champions League issa mhux kontra Chelsea biss. Ehm, Il-Champions League in ġenerali, kif tara l-livell, forsi fejn tara li juve klassifikati. Għan nilabu mal għan nilabu ma' Chelsea naħseb moment ħażin. Ma' Champions. Ma' Champions u ma' Champions League jidru. Jidhru li nemmen li fl-Ingilterra huma l-favoriti. Hekk inħoss, hekk inħoss. Tgħidli tgħidli ġiet f'mument ħażin, iva. Imma jekk inġibu riżultat pożittiv magħhom. Dik jaf is-serve ta' boost għal players. Chances mhuwiex kbar li nġibu rebħa ma' Chelsea ma ma rridux ninsaw li ħana labu qudiem in-nies tagħna. Fid-dar fid-dar tagħna allura kollox kollox possibbli. Nistenna nistenna iva, nistenna reazzjoni mill-plejers u nistenna li Allegri irażżan irażżan il-plejers u jurihom li ċertament kapaċi jagħmlu aħjar għax dawn huma plejers żgur kapaċi jagħmlu aħjar minn dak li għamlu sa dan l-istaġun. Issa forsi hu għall-okkażjoni u nittamaw li jġibulna tliet punti. Rigward l-istaġun fiċ-Champions League, nistenna xejn inqas minn kwalifikazzjoni. Mill-gruppi jiġifieri? Xejn, mela, mill-grupp nistenna, mhux ħa nistenna, mhux ħa nistenna t-tielet post żgur. Nistenna jiġifieri t-tieni post, jekk ikollna nġibu riżultat pożittiv ma' Chelsea anke, ngħid li nistgħu nieħdu ċans li nirbħu l-grupp. Min jaf, Chelsea jistgħu jwaqqgħu l-punti wkoll. Fl-aħħar 16 imbagħad kif jitnonnokaw stage. Jien kif dejjem ngħid, kieku ċ-Champions League hija kampjonat, forsa qatt ngħidlek lilek, kieku ċ-Champions League hija kampjonat nemmen li f'dawn 25 sena kieku ħadniha eh. diversi drabi. Eh. Imma din tan-knockout stage aħna aħna speċjalment partita singola, imma hija ma nitkellmux fuq fajna sal. Eh, fuq knockout stage fuq żewġ partiti Tiżbalja partita ma tistax tagħti tagħti tagħti tbassir dan jiddependi mbagħad x'avversarju ħa ssib fl-aħħar 16 xhur. Niftek nitkellmu fuq dawn l-aħħar tliet snin. Nafu x'għamilna f'dawn l-aħħar tliet snin ma ħriġniex kontra top clubs li rebħu it-tazza. Ġifieri nistenna mingħand mis-supporters bħali li jekk ikollna nikkwalifikaw mill-grupp u niġu fl-aħħar 16 ma' avversarju inqas minna. Ħadd ma joħodha for granted jew jgħid ġietna polza tajba, għax fiċ-Champions League ma tiġik polza tajba qatt. Qatt ma tiġik polza tajba. Ma stajtx ittaħjar. L-aħħar mistoqsija fuq ta' Chelsea. Taħseb li hemm lok għall-esperimentazzjoni li qed naraw issa fil-lig, għax fil-lig qegħdin naraw bħalma dejjem diskutu ftit qabel isu għal esperimenta. Taħseb li f'Champions League u kontra Chelsea partikolarment hemm lok għal esperimentazzjoni fl-iskwadra jew tgħid għandna bżonn l-iktar tim solidu li għandna li nistgħu noħorġu at that point? Allegri żgur għandu stampa ta' ħdax il-plejer ġo moħħu. Jista' jkun jiġu mhux jista' jkun naħseb bħal maġġorat tal-ispecie. Rrid jagħmel ċertu bidliet bħal ma għamilhom. Ħabba wkoll nħabba għal-livell tal-avversarju. Ma' Chelsea ma naffordjawx li nissograw li nagħmlu ċertu bidliet meta hu ma jkollux daqsxejn ta' konvinzjoni li dawk il-plejers ħa jagħtu l-mija fil-mija jew kważi l-mija fil-mija. Ma naħsibx li ma' Chelsea huwa l-lok fejn tagħmel esperimentazzjoni, la f'darna u lanqas ġewwa Londra. Forsi jista' jagħmilha fl-aħħar logħba mal-Malmö kien nkunu kwalifikati iva. Kien nkunu kwalifikati dejjem. Però ma' Chelsea, ma' Chelsea mhux il-waqt li li jitfa' players forsi fir-ruoli li s'issa f'dawn il-ħames partiti li lagħabna sitta għadhom ma tpoġġewx. Jew anke li rajna bħal qegħdin ngħidu out of position. L-out of position, l-out of position imma kif għadtlek waqt it-taħriġ hu. Qiegħed jipprova mta' kuljum f'dawk il-pożizzjoni forsi hu, plejer, f'għajnejh jarah li jista' iktar jagħti hemmhekk milli. Dan rajnieh aħna matul is-snin li ċertu plejers biddlu l-irwol tagħhom bil-kapaċitajiet għax il-manager kien kapaċi jarahom fi rwol ieħor, fi rwol ieħor. Li plejer jaqleb l-linja min-naħa l-oħra jekk ma jkunx jilgħab biż-żewġ saqajn hija problema. Imma Allegri żgur qiegħed jikkunsidrahom dawk l-affarijiet, m'għandix dubju minnu. M'għandix dubju. Dawa semmejt li Mekkel jilgħab mal-linja. Jien ukoll ma nikkonvinċix ruħi b'Mekkel minn mal-linja. Ma jekk nara wirja tnejn tajbin hemmhekk imbagħad ngħid forsi mhux qed jagħmel ħażin jipprova hemmhekk. Għalissa għandna mistoqsija ngħid għaliha jien il-nofs il-ground tagħna kif ħa jkun kompost matul l-istaġun. Iva, kif għedtlek naħseb Locatelli u u Arthur għandhom jilagħbu dejjem, imma l-plejers l-oħra Allegri għad irid isibilhom isibilhom pożizzjoni xierqa fejn jistgħu jagħtu l-aħjar l-aħjar tagħhom. Qabel nitkellmu fuq l-aħħar suġġett li huwa lis-Sampdoria, Nixtieq nallaċċa dal-punt mal-midfield li semmejt inti. Jista' jkun alright il-midfield huwa l-qalb tat-tim, huwa batut hemmhekk, fair enough. Però fl-opinjoni tiegħi wkoll hemm aspett ieħor li ftit li xejn rajt l-istaġun s'issa li hija l-grinta li hija il-qalb li hija dik il-grinta li tippressa lill-avversarju. Taħseb li din ġejja min-naħa tal-kowċ it-tim jagħmlu min-naħa tal-liri jew inkella t-tim ġast m'għandux il-ħeġġa mentalment u fiżikament li jagħmilha? Meta l-affarijiet iqbdu ġejjin ħażin, mhux il-plejers kollha kapaċi jirreġixxu bl-istess mod. Hawn min jien naf jien inġib l-eżempju ta' Chiellini. Chiellini huwa t-traxxinatur. bħalma bħalma kien Ronaldo, kapaċi jerfa' r-rasponsabilità tal-iskwadra fil-mument tad-diffikultà fuq dahru u l-plejers l-oħra jieħdu eżempju minnu. Issa meta inti fil-grawnd dak il-ħin fil-mument tad-diffikultà ma jkollokx dawn it-tip ta' plejers, sfortunatament Chiellini l-età li għandu u Ronaldo f'tifnieh, mhux kulħadd kapaċi Forsi plejer bħal Dybala li issa ilu numru ta' snin ma' Juventus, kapaċi jkun leader fil-grawnd? Forsi mhux dejjem. Forsi mhux dejjem. Jien nemmen li huwa leader imma mhux dejjem kapaċi jkun leader fil-grawnd. Il-plejers importanti, speċjalment iż-żgħażagħ u speċjalment minn min hux hemm, li iħarsu lejn plejers oħra fil-grawnd, dawn ikunu jitkellmu ħafna bejniethom anke waqt il-logħba, u wieħed jagħmel kuraġġ lill-ieħor. Jien naħseb li hemm dak l-element nieqes ukoll Li li jieħu ma jieħu responsabilità? Mhux li ħadd ma jieħu responsabilità. Li meta jkollok plejers bħal Kellini u Ronaldo Saniqes, jekk ma jkunx hemm Bonucci, jekk ma jkunx hemm Quadrado fil-ground, sfortunatament jista' jkun il-plejers forsi nistama stramba jkunu mitlufin. Ejju, ejju, mela naqbel. Qabel kien hemm Buffon ukoll. Qabel kien hemm Buffon. Garanzija fil-lasta. Ejja, naħseb jena importanti s-senaturi fil-ground fil-moment ta' diffikulta. Nemmen li parti mill-kbira mill-problemi apparti il-level ta' kmenu muċoli huwa problema psikoloġika. Problema psikoloġika. Fimtek. Naddu għal ħar suġġett li huwa s-Sampdoria, roba li missa kontra Sampdoria. X'tixtieq tara inti minn din il-partita? X'tixtieq li tara fit-tim li jimpruvja fuqhom? Hemm forsi xi elementi minn naħa tal-logħba ta' Spezia li ma tixtieqx li terġa' tara kontra Sampdoria? Ma nixtieqx nara lil Bentancur jitlef il-blalel li tilef. Tilef żewġt il-blalel ma' l-Spezia. Vera korok. Vera korok. Dil-ħaġa li konna l-possess tal-ballun u nħil fuq mod gratuitu hekk dik ma dik naraħħa qatt jiena. Sampdoria nistenna li niddettaw il-logħba aħna. Ma tantx qed naraw. Ħanilagħbu f'darna Sampdoria rajt illum bħala wieħed bas Sampdoria kienu dawk li huma biss kienu kapaċi waqgħu l-punti lill-Inter fis-seta l-istaġun. Jiġifieri mhuwiex avversarju faċli żgur li le. Żgur li le. Ma nistenna li l-partita ma' Sampdoria niddettawha aħna, nkunu daqsxejn iktar kreattivi quddiem il-lasta, infittxu l-lasta, infittxuha, anke b'xuttijiet possibilment anke minn barra l-lasta, ħadt pjaċir li ma' Li Spezia kien hemm okkażjonijiet fejn ippruvajna. Nkunu iktar nkunu iktar preċiżi imma mbagħad dik il-logħba, dik mhi fil-kontroll ta' ħadd imbagħad Kif tkun qed tiżvolġi l-logħba, il-preċiżjoni hija part of the game, part of, part of the game. Niddefendu, ma ninqabdux kontra, kontra attakki, li ma naħsibx li għandu jkun il-każ ma' Sampdoria, mbagħad skont ir-riżultat ukoll. Jekk jekk ir-riżultat ma jkunx ġej- ġej tajjeb, mbagħad kapaċi l-iskwadra tiżbilanċja ruħha jkollna Mhux hekk. Nkunu Nerġa' żbilanċjati. fl-argument li kellna qabel. Le, ma Jekk ma jkunx il-każ, nistenna li li jdawru l-ballun tajjeb, ma nitilfux il-blalen u li nfittxu l-lasta. Sewwa. X'taħseb li jkun l-iskor, inkella x'tixtieq li jkun l-iskor? Nixtieq li nagħtu xi erbgħa jiena. Għax l-Inter u n-Napli hekk qegħdin jagħmlu. Jekk tixtieq, x'tixtieq, x'taħseb li ħa jiġri? X'naħseb li ħa jiġri? Bħala skor. Mhux ottimist ħafna bħalissa li għandrina. Tini nu, tini Mhux ħanoħdu b'sorpriża li nieħdu xi ġroj ieħor ikun bħalissa kif sejrin l-affarijiet, l-affarijiet. U li jkun ħażin għax jekk ma tasalx rebħa flejli partita importanti bħal ma' Chelsea, ma' Chelsea għax inti r-rebħ jgħinek tirbaħ. Rebħ.

Dak li nixtieq. Biex nikkonkludu l-aħħar appell tiegħek lill-membri jew nkella dawk il-Juventini li għadhom mhumiex membri eh, biex jiġu jiġu membri jaraw il-logħba hawnhekk fis-sede tagħna. Aħna hawnhekk nistiednu l-bib miftuħ għal kulħadd. Huwa tajjeb li tiġu tingħaqdu magħna taraw il-partiti, għaw ambjent sabiħ Għaw ambjent sabiħ. Il-kritika jiena f'ambjent fejn niltaqa' ma' Juventini bħali ma nistenniex li is-supporter ikun hemm jitkellem fuq it-tajjeb biss, imma anke fuq in-nuqqasijiet tat-tim. Għax issib nies jgħidulek għax immur il-klabb nisma' n-nies igergru hekk, imma dik hija l-parti dik hija s-support, dak huwa s-supporter. Nifirħu fil-goals, nifirħu meta jkollna wirjiet tajbin, Ingergru meta ma jkollniex wirjiet tajbin u nirrabjaw bejnietna. Jiġifieri hawn ambjent sabiħ. Aħna min-naħa tagħna bħala kumitat nippruvaw nagħtu, kif għedtilkom qabel, nagħtu l-aħjar servizz possibbli u looking forward dejjem li niltaqgħu ma' nies ġodda. Ejjew araw il-partiti magħna. Grazzi, grazzi Darien, grazzi tal-konverzazzjoni li kellna, ħadt biċi ħafna l-konverzazzjoni kellna nitkellmu hawnhekk. Grazzi ħafna. Grazzi Ryan. Aħna niqfu hawnhekk għallum, eh, nistedunkom bħalma għal Darien li tiġu segwu l-logħba kontra Sampdoria fil-Juventus Cup Vero More ta' Birkirkara wara l-logħba tinsewx bħal dejjem ikolkom il-ċans issemgħu leħinkom eh, permezz ta' intervista wkoll. Grazzi ħan nifqgħu għal-lejla, nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla kalajri. Grazzi ta' segwejtuna. Saħħa.